Magħna għandna Carlo Mamo, mhux se nitkellmu dwar meta kien jilgħab il-futbol għax niftakru sew, jilgħab il-futbol però llum qed imexxi lill-plejers. Dak li forsi bata hu qed jagħmel minn kollox biex il-plejers tal-lum ma jbatux. Jitħallsu, ta' ħafna li ma kinux jitħarsu, jien fi żmieni dejjem ġejjin il-plejers iċempluli u m'aħniex nitħarsu b'hu, se jgħidilhom li ilna ma nitħarsu sitt xhur, ilna ma nitħarsu erba' xhur. Illum inbidlet, però llum hemm ħaġa oħra. Il-klabbs qed jaraw Naqra ħarsulu bl-ikrah il-Carlo Mamo għax qed jgħin iżjed il-players u llum jgħidulek il-clubs, Carlo, tkellimt ma' ħafna jien, jgħidulek isma' llum il-players għandhom saħħa iżjed minna l-clubs. Fl-antik ma kinux hekk, żgur li le. anzi kulħadd ma tħallas, dejjem jien kont qiegħed fil-Kumitat fl-Eżekuttiv u fil-Kunsill tal-MFA, kuljum jaqra l-karti s-Segretarju, dak il-plier għadu ma tħallas, ilu sitt xhur, ilu hekk, ilu hekk. Illum il-kontra. Għax illum li ġara huwa li plejer jekk jagħmel kuntratt titħallsu bilfors. Ek suppost ikun. Ma nsellimlek, ma nafx. Ekku Karlo, tista' tista' Grazzi tal-istedina.
Eh, kif qed tgħid tajjeb inti, qabel l-affarijiet kienu differenti u forsi hawn Malta drajna b'ċertu affarijiet fejn jekk plejer ma jitħallasx qabel ma kellux rimedju. Fejn jekk plejer iweġġa, il-klabb seta' dak iż-żmien, anke sa ftit ta' żmien ilu forsi, jgħidlu isma' mhux se nħallsek sakemm inti tkun tkun tajjeb biex terġa' tilgħab anke jekk weġġajt mal-klabb. Jista' jkun li l-performance tal-plejer ma kinitx qed tkun tajba u l-klabb jgħidlu isma' Aħna ma rridukx, oqgħod dur mal-grawnd, il-bqija inti magħna mhux se tilgħab. Dawk l-affarijiet ovvjament illum il-ġurnata. U ma nħasekx.
U ma nħasekx, min jaf kemm kien hemm drabi, dak iż-żmien anzi kien hemm salary capping li inti tista' titħalla sa ċertu ammont, il-ftehim kien ikun iktar, però at the discretion of the club, jekk irid iħallsek, jekk ma jridx ma jħallsekx. Fl-aħħar tal-kuntratt kien hemm li Anke jekk spiċċalek il-kuntratt u inti qiegħed bla xogħol, ma tistax tmur taħdem ma' klabb ieħor mingħajr ma l-klabb jirċievi kumpens tiegħek. U aħna matul dan iż-żmien bħala bħala Players Association li għamilna, ġibna dawk id-drittijiet kollha kif hemm barra minn Malta u kif inhu ġust. Ovvjament jekk inti tkun drajt f'sitwazzjoni fejn stajt tagħmel ċertu affarijiet u llum il-ġurnata għandek sitwazzjoni li hemm rimedju li plejer jista' jmur quddiem bord li jkun hemm equal representation quddiem dan il-bord u jieħu deċiżjoni ġusta fejn qabel il-bord li kont tmur quddiemu kien kompost minn membri tal-istess klabbs u membri tal-MFA biss u r-regolamenti kienu li kienu, illum il-ġurnata għandek rimedju mhux ġast quddiem bord l-MFA, rimedju quddiem il-FIFA u eventually rimedju ta' appell quddiem il-Court of Arbitration for Sports li dan id-deċiżjonijiet huma skont dak li hu ġust. U mhux min-naħa ta' klabb jew ta' plejer, miż-żewġ naħat, jiġifieri jekk plejer iqum filgħodu u jgħid isma' jiena għandi kuntratt u ma rridx immur għax-xogħol għax-xogħol iktar, ma jistax. Però min-naħa l-oħra jekk klabb għandu obbligazzjoni, għandu kuntratt ta' xogħol ma' plejer u dan il-plejer ma tħallasx għal numru ta' xhur, il-plejer għandu rimedju li jisma' jagħti notifika lill-klabb jgħidlu jekk inti mhux se tibqa' ma tħallasnix, jiena ħa nittermina l-kuntratt u hemm kumpens ta' danni li jrid jitħallas. U f'dak il-każ jekk jiġri hekk, il-plejer għandu dritt li jieħu kumpens u li jieħu l-pagi kollha li huma dovuti li ħadem għalihom. Però klabb
ma jistax jaqbad u jneħħih jekk ma jħarsux tal-kuntratt kollu. klabb ma jistax jaqbad u jneħħih. Le, jekk il-plejer ma jitħallasx u kiteb, għandu dritt jitlaq. Jekk, pereżempju, ma ma jkunx qed jilgħab tajjeb, ma jogħġbux, dejqu. Mhm. Dejqu. Ma jistax jgħidlu inti daqshekk magħna.
Le, ma jistax hu.
Irid iħarsu. Ma jistax.
Però plejer irid isib tejn, irid isib le ma jistax laqqas, inti għandek kuntratt.
Inti għandek kuntratt, għandek obbligazzjoni lej il-klabb, għandek terminu stipulat fil-kuntratt bejn iż-żewġ partijiet Jekk jilab ħażin jagħmel il-problemi, il-problemi.
Joħloq problemi, hemm rimedju għal klabb ukoll jekk jipprova li dan ħoloq problemi u jkollu raġuni valida.
Huma każijiet eh, daw li tidħol fid-dettall u tara jekk hemm xi raġuni valida min-naħa tal-klabb biex jitterminalu il-kuntratt, però jista' hemm rimedju ukoll. Jiġifieri qiegħda issa ġejna ġejna fuq iż-żewġ. Issa għandu iżjed saħħa il jilli nisma'. Ekku, ekku, ekku.
Għax minix fi klabb illum. Le jiena nifhem, aħna nifhmu li inti U vera jaraw kik raħ imma kultant. Eh, nista' nimmaġina, nista' nimmaġina.
Għatem inti xikraħ imma jaraw kik raħ. Nista' nimmaġina li forsi xi kultant ikun hemm disgwid, però aħna ovvjament nippruvaw nżommu relazzjoni u noffru ħafna iktar servizzi lill-plejers biex ngħinuhom, imma f'dan il-lat wieħed mis-servizzi li noffru huwa l-aspett legali, servizz legali li noffru lill-plejers u ovvjament inti meta toffri servizz legali ħafna mit-drabi ħa jkun kontra kontra l-klabb. Nemmen li matul iż-żmien indraw ħafna affarijiet u naqsu l-każijiet. Minn meta bdejt? U kif xfettillek? Eħe, niftakar. Għax ma naħsibx li kellna sitwazzjoni.
Kellek il-problemi inti personali. Le l-klabb, il-klabb per se niftakar konna f'sitwazzjoni dak iż-żmien fejn kien hemm disgwid bejn il-kumitat. Eh, konna jiena Melkim Likari u Gerici Berras eh, li konna f'sitwazzjoni li l-players konna għandna ma nitħallsu għal numru ta' żmien Lanqas konna qed nitħarrġu nittrenjaw, qed immorru għal-logħob mingħajr mingħajr taħriġ, dak iż-żmien il-plejers barranin saħansitra konna qed ngħinuhom biex ikollhom x'jieklu u għedna isma', għedna hawnhekk ma nistgħux aħna qegħdin f'din is-sitwazzjoni u lanqas nistgħu nitilqu mmorru nilgħabu l-futbol ma' klabb ieħor għax il-klabb dak iż-żmien l-affarijiet inbidlu sewwa sal-lum il-ġurnata. Dak iż-żmien ma stajniex immorru nilagħbu ma' klabb ieħor għax il-klabb kien intitolat għal kumpens skont ir-regolamenti ta' tagħna biss, jiġifieri dak kien regolament li jeżisti hawn Malta biss. U minn hemmhekk ovvjament konna kellimna lil Anthony Galea li kien kien plejer u kien prova jwaqqaf association tal-plejers qabel però ma kienx irnexxielu. Kien mal-Furjana mnajr. Kien mal-Pietà, Anthony kien mal-Pietà l-iktar, kien mal-Luxol, kien mat-tim nazzjonali tal-Under 21 ukoll. U minn hemmhekk bdejna naraw kif nistgħu nagħmlu mbagħad ingħaqad magħna Konrad Sultana ukoll u twaqfet twaqfet l-association. Għanna għanna numru ta' avukati li aħna naħdmu naħdmu magħhom ukoll kellna avukata issa qiegħda taħdem issa qiegħda taħdem ma' Ames ukoll li m'għadix magħna sfortunatament però eh, diki diki diki għalfejn twaqfet l-association Imma
għaliex inti tajdi, mhm. jien mill-li mill-feelings li ħadd li bejn l-MPL u mhm. l-MPFA ma tantx hemm xi mħabba xi relazzjoni għala Valentino. Immaġina kif diġa spjegajtu aħna matul iż-żmien eh, John biddilna ħafna regolamenti li forsi il-klabbs tilfu ċertu kontroll biex inġibuhom ġusti. Jiġifieri aħna dejjem kellna regolamenti hawn Malta li sfortunatament kienu jeżistu hawn Malta biss. U meta morna barra minn Malta u ltqajna ma' pajjiżi oħra u għednilhom x'għandna hawnhekk, għax inti meta tkun fiha ma tirrealizzax. Aħna illum il-ġurnata full members tal-FIFPRO, l-FIFPRO hija l-World Organization tal-Players, tal Jiena qiegħed fuq l-eżekuttiv tal-FIFPro wkoll u llum il-ġurnata il-FIFPro għandha sit fuq l-eżekuttiv, qegħdin fuq numru ta' bordijiet tal-UEFA tal-UEFA wkoll, jiġri relazzjoni bejn UEFA u FIFPro hija relazzjoni tajba. Mhux ma nistax ngħid li hemm relazzjoni tajba bejn il-FIFA u l-FIFPro, jiġifieri d-dynamics tal-affarijiet. Tagħti wkoll somma flus biex intom tistgħu taħdmu. Il-FIFPro ttina
ideat ta' proġetti u ovvjament tiffinanzja dawn il-proġetti. Per eżempju, bħalissa aħna għaddejjin b'kors tal-Ingliż għal coaches għal players barranin biex jiġu jagħmlu kors tal-Ingliż it-tielet edition. Hemm numru ta' courses, hemm kampanji li nagħmlu kontra match fixing, kontra doping, nagħmlu sessions b'xejn fil-klabbs fuq mental health. Intom tgħinu l-aims ukoll?
Aħna nikkollaboraw ma' AIMS, dawk konna nagħmluhom aħna, fil-verità. Illum il-ġurnata minħabba li twaqqfet twaqqfet AIMS qed nikkollaboraw kemm ma' AIMS kemm fuq match fixing u kemm fuq anti-doping. Għadu kif kellna numru ta' każijiet ukoll fuq anti-doping minħabba li l-AIMS bdew bdew jagħmlu numru ta' testijiet u hekk għandu jkun. Però naħseb għandna kollaborazzjoni tajba nemmnu t-tnejn li aħna li importanti ħafna li teduka lill-plejers. Qed naffaċċjaw realtà realtà ġdida f'pajjiżna. Importanti li tibqa' teduka biex tipprevjeni kemm jista' jkun. Issa mbagħad ovvjament kull meta jkun hemm eh, każijiet aħna nkunu hemmhekk biex ngħinu lil players ukoll biex ehm, jiddefendu l-każ, jiddefendu l-każ tagħhom. Diversi presidenti li kienu għaw fil-podcast ammettew li Il-Maltin huma mħallsin inqas mill-barranin.
Il-Maltin huma mħallsin inqas mill-barranin. Mill-barranin.
Il-Maltin.
Il-Maltin.
Il-players Maltin. Eġja fil-Premier qed nitkellem, mhm. fl-MPL. Nimmaġina li hemm players imħallsin. Intom tiġġillu għadin jew Skont il-per kemm inti tajjeb u kemm inti qed tagħti. Dan għandek supply and demand aħna qatt ma nidħlu fl-ammont li jitħallas plejer, jiġifieri f'plejer. Fil-kuntratti titliberu. Fil-kuntratti ngħinuhom meta ħajdraftjaw il-kuntratt. Il-plejers jekk jitolbu l-għajnuna tagħna ma nidħlux f'negozjati, però kif qed tgħid jista' jkun imħallas inqas, jista' jkun imħallas imħallas iktar, ovvjament qed naraw realtà ġdida ta' numru ta' barranin kbir fil-kampjonat. kuntratti qosra, jiġifieri inti kuntratt tista' tagħmlu tal-inqas tal-aħħar tas-season. Qed naraw ħafna short term contracts jiġifieri jkun inqas tista' tgħid minn sena għax dana f'Jannar jekk toffri kuntratt tal-aħħar tas-season qed naraw kuntratti ta' tliet xhur, erba' xhur li tista' tagħmilhom. Però jista' jkun li għandek players li jitħallsu kemm inqas u kemm iktar il-pool ta' players Maltin Din hija diskussjoni li naqbdu, naqbdu ħafna aħna, aħna mhux bħala MFPA imma bħala ex players tal-futbol. Ir-realtà li jiddispjaċi. U ħa ngħidlek laqqas kważi kważi ġejna. Kważi kważi ġejna tajjeb. Għax illum biex issib spazju biex tilgħab hija hija tkun problema u jekk inti inti plejer tal-futbol biex jiżviluppa għandek proċess, John. U parti mill-proċess huwa li jilgħab għax bekk timpruvja u li tiżbalja. U fl-ekosistema li għandna tal-futbol, klabb irid jikkompeti u jkollu development ta' players. U koll, jiġifieri ma sax jiena nipparteċipa biss, nikkompeti biss biex forsi nerbaħ unur jew biex forsi ma niġix relegat. Imma parti mill-ekosistema tal-futbol hija li tiżviluppa l-players biex ikun hemm players għat-tim nazzjonali. U konna qed nitkellmu jiena u inti qabel anke l-programm fejn qed ngħidu Jiena fl-opinjoni tiegħi di, mhux bħala MFPA, bħala bħala ex player, nara li forsi l-iżvilupp u l-importanza li nagħtu lill-academies tagħna, lin-nurseries tagħna, naqas. U l-pool ta' players Maltin ta' kwalità forsi naqas minħabba, mhux forsi, żgur minħabba li bqajna forsi kemxejn lura u ma ma niffukawx biżżejjed fuq l-iżvilupp l-iżvilupp ta' tfal. Jiġifieri jiena nara li mhux in-nurseries kollha sewwa għax hawn min jonfoq il-flus biex jiżviluppa lill-plejers, però meta tara n-numru ta' plejers li hawn u tara li t-tim nazzjonali li qed immorru nġibu players ukoll mhux mil-lokal imma minn barra minn Malta. Meta tara t-tim nazzjonali li l-aħħar grupp ta' players li ħarġu u qed jilagħbu mat-tim nazzjonali huwa mill-grupp ta' l-under 17 ta' Matthew Gullaymir, Jean Borg, Jay Grech li daw il-players kollha għandhom 26, 27, 28. Ħares li t-tim nazzjonali, forsi hemm Paul Imbong, forsi hemm Alex Satarjan għandhom 24, però players żgħar ftit li xejn fejn qabel aħna ovvjament konna naraw il-Michael Misut, Andre Xkembri, Stefan Ġilio jiddebuttaw ta' 18-19 illum il-ġurnata eh, ma tarax fl-ewwel 11 dak it-tip ta' players, jiġifieri qed naraw li l-iżvilupp. Tejtin kien ħal footballer of the year ta' Malta ma' tim nazzjonali qed nitkellmu. Jiġifieri eh, rridu ninċentivaw iktar li l-clubs naħseb.
Kien joħroġ niftakar jiftaħar ehm, Tedesco kellu biex, li fl-aqwa tar-Rabat, fl-aqwa ta' Carmel Busuttil joħroġ tifel ta' sittax-il sena, ħmistax-sittax, u tefgħu biex jimmarka l-Carmel Busuttil, u rnexxielu jagħmilha. Semmejt tnejn mill-aħjar players li kien hawn fil-pajjiż.
Saret saret diffiċli, għalhekk għadtlek isma' saret diffiċli ħafna biex tidħol aħna fit-2017. Andrew Zammit qassab postu mill-ewwel ħin kollu. Illum, għara, fit-2017 aħna għamilna kampanja. Meta kienu se jizdidu l-barranin minn 5 għal 7 niftakar kien hemm Paul Zammit, kien hemm Stefan Sultana, kien hemm Pippo Sajla u Andrew Cohen fej bdew jgħidu isma' ejja nejnu l-nurseries u l-academies biex intejbu l-kwalità tal-iżvilupp tal-players, jiġifieri inti ma jistax ikollok pereżempju, ħanati eżempju, jistax ikollok coach ma' 20 tifel, Irid ikollok ratio ta' one is to eight, one is to ten. Irid ikollok il-faċilitajiet. Irid ikollok il-ħin. Irid ikollok l-equipment. Jiġifieri dawn l-affarijiet irid ikollok kurrikulum li inti qed tiffolowja eh, fejn qabel forsi l-plejers kienu jilagħbu ħames darbiet, sitt darbiet, seba' darbiet u konna nilagħbu l-iskola u kull imkien, dak il-ħin ġon naqas. Issa jekk inti titrenja darbtej, tifel jitrenja darbtej jew jitrenja tliet darbiet fil-ġimgħa, u forsi l-coach mhux kwalifikat jew forsi l-coach irid ilaħħaq ma' 20 tifel, mhux qed ninvestu biżżejjed. Il-coaches jaqgħu taħtkom jew le? Le, le, le, le.
Ngħinuhom xorta u ġieli niddiskutu magħhom fuq dawn l-affarijiet għax inħobbu l-futbol. Ovvjament, però narawha li l-iżvilupp mhux qed intuh importanza, għax li kieku l-iżvilupp qed intuh iktar importanza u qed ninvestu bħal ma investejna f'dal-grupp tal-under 17 tan-nazzjonal meta kien hemm dal-coach Soldano u ħafna minn dak il-grupp irnexxu li jagħmilha fit-tim nazzjonali, li kieku niżviluppaw iktar players ħajkun hemm iktar players ta' kwalità. U forsi din il-problema li qed naraw li semmejt inti li eh, players Maltin ehm, jitħallsu iktar minn players barranin, eċetera. Jekk inti jkollok pool ikbar, jew titħallsu inqas, ikollok pool ikbar ta' players, forsi l-clubs ma jsibux id-diffikultà u jew jgħidu isma' ejja ħa nżidu l-barranin għax hawn iktar players però qisu kulħadd ovvjament inti jekk ħajkollok suq miftuħ u tista' tagħżel minn kullimkien minn madwar id-dinja huwa ħafna iktar ħafna iktar faċli, però fl-aħħar mill-aħħar irridu naħsbu wkoll fit-tim nazzjonali li aħna rridu nipproduċu l-plejers għat-tim nazzjonali wkoll irridu niżviluppawhom b'tali mod li jkollna plejers ta' kwalità. Però l-logħba tal-futbol Intom ma taqblux ma' ħafna barranin. Fil-fatt intalbu iżjed issa barranin ma qbiltux ma'. Le ma ħriġna l-ebda, ma ħriġna l-ebda stqarrija ta'. Ma tkellimtu.
Aħna bejnietna nitkellmu mhux bħala MFPA, aħna ħanejlek bħala MFPA l-lum il-ġurnata l-klabs għandhom 14 minn għalli 14 laqas naf 15 il-plejer barrani. Id-differenza ħatkun kemm se jgħidu fuq il-pitch. Ija, mela, mela, smajna u diskutejna. U jiena personali, jiena personali ma naqbilx u naħseb il-maġġor parti tal-eżekuttiv ma naqblux, mhux bħala MFPA per se. Bħala Maltin, bħala Maltin li nixtiequ naraw iktar players, Maltin li nixtiequ mmorru l-ground eh, li l-identità intilfet kważi kważi, naħseb li jridu iktar kif bdejt ngħidlek, Għax hija iktar faċli, ovvjament. Jiswew inqas jista' jkun, jista' jkun xi drabi jiswew inqas. Ġew eh, Portelli ma qalx hekk, Ġew Portelli meta ħadd pjaċir nisimgħu jitkellem għax qal li meta waslu fil-group stages tal-conference li kull livell ovvjament huwa livell livell ieħor. Meta inti tkellem player biex jiġi u jingħaqad miegħek u jiġi hawn Malta u ħa tgħidlu ħa jittrenja fuq is-sintetik għax ovvjament il-faċilitajiet u r-riżorsi huma li huma u Malta, plejer mhux se jieħu pjaċir. U mhux se jiġi jilgħab hawn Malta. Jiġifieri u apparti li l-pagi jkunu ħafna, ħafna iktar u ħafna iktar għoljin, jiġifieri dika, dika ħaġa oħra, imma aħna u Malta, eħe inti għandek numru ta' players li jiġu anka players fil-Premier Division barranin li anka kważi minimum wage għandhom u jkunu ta' kwalità tajba xi kultant, xi kultant ovvjament ma jazzekkawhomx. Rajna kemm inbidlu players issa kemm qed jinbidlu players ħalli forsi ħan nitkellmu fuq. Dik ħan nitkellmu fuqha fil-fatt, grazzi għal Mario De Bono, li huwa bniedem li jżomm l-istatistika kollha u bagħatli hawnhekk kull ma ġara issa għal Jannar mit-teams kollha tal tal-Premier hija xi ħaġa tbelħek. Ma nafx. Però pereżempju Tarxin Rainbows, inti naw kollha. Kellhom daħlu ġodda issa fit-tim il-ġdid, jiġifieri minn Jannar. Għaxar plejers. Tnejn minnhom wieħed Malti. Galea sar Nitro Christian, joined from Siġġiewi, u Tarġadà joined f'Ottubru kien, Il-bqija kollha barranin. Dawn daħlu ġodda. Neħħew, ta' xhien neħħew tlettax il player. Wieħed minnhom kien Malti, Vella Gabriel li rritorna li rritorna għall-Ħamrun u l-Ħamrun tawh il-Kerċem. Sid fuq il-Kejċ hemm Għawdex. U wieħed minnhom dak Ruz Bruno mill-Brażil mar Għawdex ukoll ma' Għala Saints. Jiġifieri dawn 13 il-plejers fi jekk inti kont qed taħdem fuq ħartaxin biex tara kif ħa taqbiżhom u tħallihom fl-aħħar, inti kont tilgħab magħhom, eh, tim illum jgħid, oj, da tim differenti milli lagħabna fl-ewwel round miegħu, da wieħed X'biċċ ġieħ ta' ras għandu l-kowċ? Żgur, żgur. Daħħal ta' xien. Birkirkara. Daħlu seba' ġodda, wieħed minnhom Koppola, Alessandro dak kien ġew ġabuh. Tnejn Maltin, Garzija Leandro Lown mill-Furjana li huwa għandikum Malti dak. Malti, Malti. Malti. U Gatton Nadin loan from Pietà. Imbagħad neħħew lil Abu Bakr, Gaitan, Pablo, Marjanovic u Maidan, neħħew erbgħa. Dawk huma bil-kikara. Naxxar daħlu sitta issa, wieħed minnhom Malti, Vella Tristan mill-Pietà, on loan, u neħħew sitta. Tnejn minnhom Maltin, Buġeja Mikael u Haber Kane. Jiġifieri, Gżira United daħlu seba' issa fil-closing round. U daw daħlu erba' Maltin. Daħlu Nigel Spiteri on loan from Rendi. This is interesting. Mhm. Tara wieħed minn Rendi. Gover Thomas Marius on loan from Sliema. Cassar Nil mill-Furjana u Previ Aidan Edward mill-Mosta. U neħħew sitta, wieħed minnhom Malti li mar mal-Victoria Hospice, Mattias Conti. Mosta, daħlu sitta ġodda, kollha barranin ħlief il-Zaiden Marmarà li ġie mill-Furjana on loan. U neħħew sitta, kollha barranin. Hibs ġabu ħamsa, il-Kane Attard mis-Sliema u Nathan Zerafa on loan from Floriana u l-oħrajn barranin u neħħew tmienja mill-open round. Neħħew Ertin Attard li huwa Malti u l-Justin Haber minħabba kellu problema fil-qorti. Sliema daħlu tlieta Barra neħħew il-kowċ, il-Julian Dejan, Awad Mohamed Abdullahi minn New Zealand u Barros Santos Marcero mill-Brażil u neħħew erba', il-Baggio, il-Brian minn Miles li ingħaqad ma' Floriana u l-Kane Attard li ingħaqad ma' Hibs. Ħamu Spartans għadhom ma tantx dehru li kienu ssetiljati, tlieta biss daħlu u daħlu l-aqwa plejer li hawn Malta. Mhm. Wieħed minnhom għax jien nara Satarjano fuq l-istess livell tiegħu eh, bħalissa ta' Matthew Gullajmir. Il-Matthew Gullajmir imbagħad wieħed mill-Kolumbja u Bulefardi dan ilhom mill-Italja. U neħħew tminja Tajjeb neħħew il-kien vella li batuh ma' tagħxien u mibqija neħħew tmienja b'kollox. Żabbar ġabu tlieta ġodda u neħħew sitta, neħħew tnejn Maltin. Floriana ġabu tlieta ħadu l-beermen u tnejn oħra barranin u neħħew sitta, daħlu tlieta u neħħew sitta. Neħħew in-Nil Kassar immarmar gżira, Nathan Zerafa mal-ħibs u Zaid immarmara mal-mosta. Valletta wkoll jidhru li kienu sodi għax fil-fatt tnejn daħlu ġodda. il-Stein Valentin Mayer u Diogo Joao Regala de Figueiredo Tavares u neħħew lil Zachary Cassar u lil Zek Barbara u lil De Assis Jefferson u Pinto Gomes. Dawk huma l-uniku li daħlu ġdid il-Simkus mil-Litwanja mill-Ħamrun Marsaxlokk. Ġifieri, u neħħew tlieta. Dawk huma l-bidlijiet kollha li saru. Fil-fatt, jekk tinnota, daħlu ehm, b'kollox 56 għat-tieni parti, 56 inbidlu prijess daħlu ġo mm. tim soħra u spiċċaw barra 74. Ekku, ovvjament il-format tal-lik u iż-żmien li fadal dak li jkun forsi nassumi mill-li rajt ħafna mill-klawżi ma kienux kuntenti bil-prestazzjonijiet tagħhom. Bidlu iktar minn dawk li forsi kienu kważi kienu kuntenti bħal Belt, bħal Ħamrun rajna li bidlu ftit, mentri ovvjament l-oħrajn bidlu iktar. Deru kienu sodi mill-ewwel, allura kienu jafu għamlu x-xogħol tajjeb mill-ewwel, kultant insertaw gol. Tajjeb. Intom tieħdu ħsieb il-plejers barranin jew il-Maltin biss? Le, le, kemm il-plejers barranin u kemm il-Maltin ukoll. Kull kull plejer li jilgħab hawn Malta. Daw ħafna minnhom jitilqu biftejin, hemm ma jitħallas sal-aħħar u Mela, jiftiehem li jitlaq ehm, jew ħanejdlek imur ma' ħanejdlek klabb ieħor. suppost ikun hawn sitwazzjonijiet differenti. Ħafna mid-drabi jkun hemm agreement bejn iż-żewġ partijiet li ehm, ħajitlaq u forsi jkollu klabb ieħor u jmur ma' klabb ieħor. Jista' jkun plejer ma jkunx irid jitlaq għax ma jkollux klabb, jista' jkun li jkun iddejja u jiftiehem xorta. Ġifri hemm sitwazzjonijiet sitwazzjonijiet difer- differenti, jiddependi mill-individwu u mis-sitwazzjoni tiegħu mal-klabb. Però għandu dritt Żgur il-kuntratti kollha jkunu sal-aħħar tas-season. Għandu d-dritt jibqa' hawn Malta f'dawn il-każijiet u jgħidilhom le jiena rrid nonora l-kuntratt. Issa mbagħad jekk il-klabb ma jridux jonora l-kuntratt ovvjament hemmhekk ikun hemm kumpens li jrid li jrid jitħallas. Jistgħu jiftehmu bejniethom ukoll. Jrid ikun hemm sitwazzjoni Ġieli tidħlu intom jew? Ġieli, ġieli jkun hemm iva. Idaħlukom. Ġieli iva. Issa
il-players li tieħdu ħsiebhom intom bħal kull insurance oħra. Jew bħal meta jkollok tax-xogħol ikollok il-dara u xejdulhom xi ħadd li jrid imexxik ikollok inkwiet mal-problema mal da. Iħallsu l-prijest tal jkunu parti minnkom? Iħallsu l-fi.
Għandek membership fee ta' 30 euros u jħallsu l-membership fee. U mbagħad jistgħu jiġu jitolbukom parir. Għandkom l-avukati tagħkom. Ekku. L-ewwel ikellmu lilek jew jafdaw huma jew lilek jew il-Konrad. Hemm Konrad, hemm Mark Barbar, hemm Gary Temment, jiġifieri qegħdin grupp grupp ta' ta' nies, illum ġurnata għandna wieħed għadu żgħiru kol magħna, jiġifieri jiddependi mill-plejers u l-min ikunu jafu. Issa, jekk tinkwetakx din l-istatistika li tani Mario De Bono, Jien tinkwetani ftit. Per eżempju, Birkirkara ħa noħorġuha meta dana fil-open round, l-open challenge għaw, ġifi l-open round. Birkirkara użaw players 28. 10 Maltin, 18 barranin.

Barranin, ħibsu saw ħafna Maltin. S'issa jidher li huwa l-iktar tim li juża Maltin. Mhm. Eh, u spiċċa li għelqieħ, għalih li bħalissa.
Tara l-ħin ovvjament u koll. Eħa, u għan għaw il-ħin u koll. Ma saxlok labu 9 Maltin u 14 barranin, Mosta 11 Maltin u għoxrin barranin, Naxxar Lions għaxra Maltin, tmintax barranin, Sliema Wanderers disa' Maltin, ħmistax barranin, Tarxien ħdax Maltin u erba' għoxrin barranin, Valletta ħdax Maltin, tnax barranin, Żabbar tnax Maltin, erbatax barranin. U dawn tinsiex li bħal Żabbar għandhom nies li kbira mmensa. Ġifieri b'kollox minn 331 plejer, 134 lagħbu Maltin. Ġifieri mbagħad inti għandek tinsiex kemm bdew. Għax bdew start 11 ġifieri bdew mill-bidu Maltin kellek 96 mal-klabs kollha u barranin kellek 138. Scorers, għaw dil problema jek ta' kwitanin. Birkirkara, Malti wieħed skorja. Mit min gos iskurjaw, seba barranin. Floriana, tlieta Maltin, seba barranin. Gżira, wieħed Malti, tminja barranin. Hamrun, tlieta Maltin, tnax il barrani. Ħiebs erba' Maltin, seba' barranin. Marsaxlokk tnej Maltin, seba' barranin. Mosta tlieta Maltin, sitta barranin. Naxxar Lions wieħed Malti, għaxra barranin. Sliema tnej Maltin, seba' barranin. Tarxie wieħed Malti, disa' barranin. Valletta tlieta Maltin, seba' barranin. U Żabbar tlieta Maltin, disa' barranin, jiġifieri minn 123 gowl li saru, 27 skurjati mill-Maltin, 96 mill-barranin.
U tinkwetak, John, di? Tinkwetani.
Tinkwetak għax hemm ftit. Għax hemm l-attakki, l-attakk. Ftit, ftit Maltin. Ħanejlek, minn kull meta żdiedu l-barranin, l-istorja d-dejta turina li meta żdiedu minn tlieta għal ħamsa. Kien hemm ammont ta' żmien ta' aġġustament u bdew jilagħbu ħamsa fil-pitch. Meta żdiedu minn ħamsa għal sebgħa, kien hemm ammont ta' snin ta' aġġustament u bdew jilagħbu sebgħa. Illum il-ġurnata, jekk inti tara li ħafna mill-klabbs jibdew, jew il-maġġoranza tal-klabbs jibdew bi tmien barranin, jew kważi ħa forsi sebgħa, forsi tmienja, u inti għandek tlieta Maltin biss jilagħbu, U ħafna mill-Maltin ma jilagħbux fil-postijiet tal-attakk, ma tħodix bi kbira li eh, ħafna mill-gows ħajsiru minn players barranin u ħafna mill-minuti jintlabu mill-players barranin u jekk eventually ħaj jiżdied dak in-numru, il-probabilità hi li kif minn 5 żidu għal 7, minn 7 żidu għal 8 u bdew jilagħbu 8, jekk ħa tiżdied għal disgħa, għaxra, ħdax, whatever, il-probabilità hi li ħa jkun hemm perjodu ta' aġġustament u jibdew jilagħbu dak, dak l-ammont ta', ta barranin. Inti bħala player kif bdejna nitkellmu ma nafx mhux waqt il-programm jew qabel, għandek perjodu fejn inti trid tingħata ċans ħadd iżbalja biex inti titgħallem u tikber u tiżviluppa. Illum il-ġurnata saret diffiċli ħafna għalfejn għax il-kompetizzjoni hija kbira bejn il-klabs li tagħti ċans il-tifel bħala coach, immaġinak inti coach. U inti ħatati ċans il-tifel bil-possibilità kbira li ħajizbalja xi huwa proċess kulħadd ħajizbalja, meta inti tista' jkollok il xi ħadd li mhux se jiżbalja, Ovvjament bħala coach li inti malli ħa titlef u mhux se ġib riżultati ħajkeċċuk probabbli. Inti tara kif ħa tagħmel ħa tilgħab l-aħjar players. Ħanidwa kif inhi.
Tieb il-futbol Malti kemm jiġu hemm dal-barranin kollha? Għax veri qed ngħidlek inħossa dik skorja wieħed il-Malti, però mhm. il-logħba tal-futbol tal-lum jien qed nara iktar b'saħħitha, iżjed fast. Konġi għalija, konġi eh. għalija is-saħħa fiżika. Jiġifieri inti jekk inti ħaġġib player, jekk inti għandek l-opportunità li ġġib player barrani li da diġà għandu l-esperjenza neċessarja, fiżikament diġà kiber. Fiżikament huwa b'saħħtu u player Malti ma niżviluppawx b'tali mod li fiżikament ikun b'saħħtu, diġà żvantaġġat hawn ħafna jgħidulek imma jekk inti tajjeb, jekk inti tilgħab, jekk inti għax kif bdejt ngħid fil-bidu, il-perjodu ta' żvilupp tagħna għandna ħafna ħafna x'naħdmu fuqu u anke jekk f'dak il-perjodu ħa ngħinu lill-plejer biex jiżviluppa iktar, xorta ħa jibqa' żvantaġġat għalfejn għax dana biex il-proċess ta' tmintax, dsatax, għoxrin, wieħed u għoxrin sena jrid jilgħab. U dak l-ispazju sar diffiċli ħafna biex jilgħab u mhux qed isibu dak l-ispazju biex jilgħab. Jiġifieri dawn il-plejers li ġejjin eventually hija diffiċli ħafna għalihom għax l-ispazju huwa limitat. Jekk l-ispazju ħa jibqa' jonqos, ħa jkun iktar limitat. Issa jekk inti tgħidli isma' mal-kwalità tal-plejers jekk inti tista' ġġib minn kullimkien, mela le, ovvja li ħa tiżdied il-kwalità għax inti tista' ġġib minn kullimkien. Imma kif għedlek fil-bidu inti għandek ekosistema li apparti li tikkompeti bħala krab trid tiżviluppa l-plejers għat-tim nazzjonali. ukoll. Jiġifieri trid issib bilanċ, naħseb ma nafx min kien hawn fuq fuq xi podcast. Inti għallim.
Ekku.
Eh, L-emkast minn għalija. Eh, għax kont għallim it-tifel tal-mara tiegħi. Tajjeb? Mux tiegħi ma tal-mara tiegħi. Spera għallek affarijiet tajbin fuqi. U laħa, sar bravo ħafna. Tajjeb, tajjeb. Process ħafna, miexi tajjeb ħafna. ħafna miexi tajjeb. Ħa nfakkrek, żgur li kellek xi Għawdxin studenti tiegħek. Żgur. Ma tarax differenza x'fuq hawn qabel. Mhm. L-Għawdxi li huma marbut ġo gżira xkejkna xkejkna, mhm. kultant Jasar iżjed. Għax il-ġlieda tiegħu hija ikbar biex jasar.
Anka l-fatt li jiġu jgħixu waħedhom ħafna minnhom hawn Malta mhm, mhm. u jsiru indipendenti. Ma dak ovvjament argument eh, eh, argument ieħor li naħseb li tgħin li naħseb li tgħin ħafna. Tgħin ħafna ekku. Ekku. U inti tittara wkoll il-kwalità ta' barranin li nġibu u ovvjament mhux fil-futbol biss, imma fl-industriji kollha, jiġifieri jekk inti tista' ġib plejer barrani li kif bdejna ngħidu les ta' kwalità tajba. Ħa tħallsu il-minimum wage jew iktar jew ftit iktar whatever. U u hija xi ħaġa li jixtieq ħafna di u m'għandux opportunitajiet oħra u hija l-unika opportunità dik tagħmel differenza kbira wkoll. Ġifieri jekk forsi plejer Malti forsi qiegħed komdu, forsi għandu opportunitajiet oħra, aħna l-Maltin bila għal minn nanfusna ġifieri inti bħala plejer ta' flis ma' karriera ta' plejer tal-futbol. Għandek sa 35, jekk jirnexxilek tagħmilha, jekk jirnexxilek tagħmilha, kulħadd jaħseb għal karriera oħra wara l-futbol aħna bħala ġenituri nippuxjaw lit-tfal ħafna mill-lat ta' edukazzjoni mill-lat ta' edukazzjoni u naħseb hekk għandu jkun għax il-karriera ta' futbol hija volatili minn dejjem kienet volatili ħafna u Malta. Different qajt miegħek fuq vapur mhux krus. Fuq il-vapur ta' Għawdex. Jista' jkun, iva.
Huwa sejrin Għawdex, għax kont bitfar, fakkartni bitfar, ara. Jiġifieri di tal-Għawdxin li nemmen ħafna fiha bħala studenti narhom li jisma'. Vapur ta' Sqallija, sorry, mhux ta' Għawdex. Kont se Sqallija. Sqallija, għandek raġun.
Għandek raġun. U jiena ma nafx fejn mort, Krus għatlek u. Ekku, ta' Sqallija. Ekku, iva. Iva. Le, però naħseb li qed ikollna ħafna nkwiet min-nies li jisimha. Ħafna ġenituri rrabjati, ħafna ġenituri qed jgħidu t-tfal tagħna m'għandhom ċans imkien. Il-Bnejsi stess qed isibu iebsa sabiex isibu numru biżżejjed ta' plejers biex jagħmlu skwadri kompetittivi fil-Under 15 u Under 17 u Minors. Taħseb li llum hi vijabbli bir-regolamenti kif imbuttajtu intom li tmexxu n-Nursery?
Mela, rridu nitilqu nispjegaw kif kienu. Nispjegaw. Jiġifieri fej qabel plejer meta kien ikollu 15-il sena kien jiffirma u jagħmel għal er-, jiffirma għal erba' snin. Aħna imbuttajna biex dak il-perjodu ta' erba' snin jonqos għal żewġ staġuni, jiġifieri llum il-ġurnata ra wara żewġ staġuni u ta' 15 plejer jiffirma wara żewġ staġuni jista' jagħżel u jmur ma' klabb ieħor. Qabel kien jiffirma għal erba' snin. Ma ħa ngħidlek, mhux inti jekk għandek numru ta' plejers, numru ta' plejers hemmhekk ħa jibqa'. U jiddependi minn kif, jiddependi minn ħafna affarijiet. U ġejja minn sitwazzjoni diffiċli li kienu jgħaddu ċertu plejers, ċertu ġenituri li It-tfal tagħhom kienu jiġu f'diffikultajiet, mhux qed jilagħbu u ma jistgħux imorru jilagħbu l-futbol. Apparti li ma nidħlux fl-argument li barra minn Malta jistgħu jitilqu x'inti għandek amateur player, jiġifieri di li inti intrabat player għax iffirma ma' klabb hija xi ħaġa li probabbli għandna xi ħaġa u Malta. fuqha. U jekk inti bħala nurser qed tiżviluppa l-plejers u eventually dak il-plejer ħa jiffirma kuntratt professjonali, daħal mekkaniżmu hawn Malta li inti tieħu kumpens. Issa jekk hux biżejjed il-kumpens jew le dak argument ieħor, però hemm kumpens talli inti tiżviluppa. Saret ġlieda bejn in-nies, Lisa. Imma minn dejjem, minn dejjem hekk kienet, qabel kien jista' jitlaq ta'. Tisħon issa ġifieri
wieħed irid joffrilu hekk, ieħor joffrilu television, ieħor joffrilu computer biex imur miegħu. Ġrad. Inti inti dejjem irid ikollok bilanċ. Ġon issa kif kienet żgur bil-każijiet kollha li kien hemm, u naħseb kollega tiegħek li kien li qiegħed fuq programm hemm Endvin, Monsinjor kien isemmi numru ta' każijiet li kienu li kienu qed jiġru. Ovvjament tara li ma kienx ġusta. Issa fejn ħassib il-bilanċ dejjem huwa dejjem huwa diffiċli, sikina taqta' miż-żewġ naħat. Però żgur li naħseb li ħafna mis-sitwazzjonijiet li kien qed ikollna li kienu diffiċli għall-ġenituri u għall-atfal, illum il-ġurnata naqsu, ma spiċċawx, pero, pero naqsu. Naħsbu li hemm sistema iktar, iktar ġusta. Pero taħseb li ħafna mill-ġenituri edin idawru farma kontra l-istess nurses? Arma l-istess, arma f'kontra kontra l-istess nurses, da fl-ħar mill-ħar għal-naqas jina għandi ħbib tijaj li għandhom it-tfal jina t-tifel tijaj ma jilabx ma jilabx futbol, kull meta eh, ikunu għal-album ma klab u jkollhom il-ħbieb tagħhom ma' klabb u jkunu qed jipprovdulhom servizz tajjeb ma tantx ikunu jixtiequ jiċċaqalqu, però ovvjament imbagħad hemm sitwazzjoni u sitwazzjoni ġifieri diffiċli tajt. Dir-riforma ta' li ħarsu 60 euro minn għalija. Registration license scheme. Tina ta'kom xogħolkom. Le, mhux xogħolna xejn, dik għal MFA ħarġu biha. 60 euro full-time professional. Ekku.
La dika kien hemm diskussjoni, bdew diskussjonijiet naħseb fis-sajf li għadda, kienu bdew jiddiskutu għal MFA, kienu proponewa l-MFA, aħna bdejna niddiskutu magħhom. fil-prinċipju. Anka fin-nies isidu jħarsu. Le, le, le, mhux fin-nies, iris, sa fejna. Fina minn 18 sena l fuq. Fin-nies dejjem tħallas minn għalija biex. Ma dika membership fee li inti qed tagħti lill-klabb mm-hmm. ovvjament fair enough qed tieħu servizz bħal kull sport ieħor, jiġifieri jiena nieħu tifel basketball u nieħu tifla swimming, inti qed tħallas tas-servizz li qed dak. Però din hija xi ħaġa oħra. Il-kunċett kien li jitwaqqaf Solidarity Fund biex f'każ li klabb jieqaf jeżisti jew ifalli u jkun hemm plejers u forsi kowċis li ma jkunux imħallsin, ikun hemm dan il-fund, dan il-fond minn fejn wieħed jista' jieħu u dawk il-plejers ħa jitħallsu. Jiġifieri dak il-prinċipju aħna naqblu miegħu. Ma qbilniex ovvjament imbagħad fuq kif kien l-ammont li ħa tidħol f'nofs f'nofs staġun, ma qablux imbagħad l-MPL ukoll l-amateur clubs kellhom opinjoni opinjoni oħra wkoll u allura rġajna poġġejna bil-qiegħda, rġajna bdejna niddiskutu l-MFA iddeċidew li tiġi posposta għalissa u nibqgħu niddiskutu ħalli nsibu proposta li kemm jista' jkun takkomoda lil kulħadd issa ovvjament il-landscape tal-futbol inbidel kemm barra minn Malta u kemm kemm hawn Malta. U Malta għandek l-assoċjazzjoni tal-coaches, tal-referees, tal-players, għandek il-clubs li huma amateur, il-Challenge League, il-Premier League, l-MFA, jiġifieri biex issib kompromess dejjem huwa diffiċli. Però bħalissa qegħdin fi stadju li qed niddiskutu. Kulħadd qed joħroġ bi proposta u qed immorru quddiem l-MFA u fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu qed nerġgħu niltaqgħu minn għalija hemm xi meeting f'Marzu, jekk m'iniex sejjer żball, fejn kulħadd ħa jkun qiegħed hemm bord li jsejjaħ social dialogue fejn inkunu qed nerġgħu npoġġu bilqiegħda. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar aħna min-naħa tagħna tal-inqas irridu mmorru quddiem il-plejers u ngħidulhom isma', din hemm, intkom x'taħsbu. U mbagħad nimxu nimxu minn hemmhekk, però bħalissa qegħdin f'dak l-istadju. Il-plejers dik l-età jew il-ġenituri tagħhom? Le, le, dina l-license fee dieħla għal min għandu minn 18-il sena l fuq, jiġifieri kollha adulti. Mhux il-klabb se jħallas għażin. Ma naħsibx jiena fl-aħħar mill-aħħar. Skont kif qalulna l-MFA, skont kif qalulna l-MFA, ħajrċievu l-email il-players. Mina li nista' ngħidlek aħna. Iva, jiena pereżempju għadni nilgħab f'dan il-Masters li jkun veterans. Klabb u jtihomlu.
Jista' jkun immandu għażel li ma jagħmilix. Jiġifieri jista' jgħidlu li nista' ngħidlek jiena aħna bħala Masters League u Veterans League ukoll nikkontribwixxu xi ħaġa biex jiġi organizzat dan il-kampjonat għalfejn għax immorru hemmhekk, aħna amateur sewwa, jiġifieri kemm immorru xi ntgħaddi l-logħba ngħidu nirringrazzjaw l-Alla li ma nkunux weġġajna u spiċċajna l-logħba, però morru hemmhekk insibu first aider, morru hemmhekk insibu pitch, immorru hemmhekk insibu referee li kollha huwa kost fuq l-MFA. U allura mis-sena li għaddiet minn għalija bdejna nikkontribwixxu xi ħaġa żgħira kull player fil-bidu tas-season. Di ta' min? Issa ovvjament hawnhekk għandek sitwazzjoni tal-MFA. Għandek sitwazzjoni differenti fejn għandek relazzjoni ta' employer u employee. Jien hawn baturi xi ħaġa biex insaqsijilek ta' ħafna amministraturi ta' nesi jinstabu rtati ta' kif intkom għalikom. Użajtu ċertu każijiet saħansitra anke fuq il-media u tfajtu l-kulħadd f'keffa waħda biex oskurajtu x-xogħol tagħhom u man-nies hemm barra ġibtuhom kważi ħallilin. Mhux il-każ.
Mhux il-każ, anzi naħseb fi kull meta ddiskutejna dan il-suġġett, aħna għadna attenti ħafna li ngħidu li l-maġġor parti tan-nurseries jagħmlu xogħol kbir, jagħmlu xogħol imprezzabbli, però kienet ikun hemm każijiet u huwa vera li minħabba l-ħażin ta' ftit, tal-ftit kienu qed jeħlu magħhom u jieħdu image ħażin ċertu nurseries li jagħmlu xogħol kif diġà għedt imprezzabbli. Jiena għandi ħbieb tiegħi presidenti u kont nitkellem magħhom ukoll u kien kienu jgħiduli. U kull meta konna mmorru nitkellmu aħna, u konna nitkellmu anke bejnietna, ngħidu isma' importanti li nsemmu ix-xogħol kbir li jagħmlu ħafna volontiera fin-nurseries fl-aħħar mill-aħħar qed jieħdu ħsieb it-tfal it-tfal ħafna mit-tfal mit-tfal tagħna u ma rridux minħabba dawn is-sitwazzjonijiet nagħtu l-impressjoni li l-maġġor parti tan-nurseries jew ħafna nurseries jagħmlu dawn l-affarijiet. Il-problema kienet ġiet però li s-sistema kif kienet kienet qed tiffavorixxi lil min jabbuża. U ħanejdlek eżempju. Niftakar, ħanejdlek ħanejdlek kif, għax dana kien ikun hemm tkellimta ma' president ta' klab ta' Challenge League. U kien għalli għalli tajjeb, għalli mela jiena player li mhux qed jilgħab u jixtieq imur jilgħab ma' klabb ieħor, Ngħidlu isma', mhux problema, mur. Itih ir-release u jmur, jgħidli jiena dana mhux qed jilgħab. Jgħidli però biex tifel ta' nursery. Però biex inġib player, klabb ieħor jitlobni l-flus. Għax jista' jitolbok il-flus. U allura qalli jiena kont inneħħi ħamsa b'xejn. U biex inġib il-players, u rrid nagħti ammont il dak, ammont il dak il-klabb, ammont il-klabb l-ieħor, għalli ma jistax nibqa' sejjer hekk, u s-sistema kienet tippermettih. Għadha tippermettih illum, però llum inqas minħabba li minn dawk l-erba' snin niżlu għal sentejn. Jiġifieri fejn nifhem l-argument li għamilt inti fil-bidu li bagħtulek li forsi inti iktar komdu jekk plejer ħa jiffirmalek għal erba' snin, però naħsbu li hemm iktar bilanċ. U di li għadek kif saqsejtni, Nifhmek perfettament għax qaluhielna kemm-il darba, però serraħ rasek li aħna għamilna dak kollu possibbli u kull meta konna mmorru fuq il-media konna l-ewwel ħaġa li nippruvaw insemmu kienet ix-xogħol imprezzabbli li kienu jagħmlu, li għadhom jagħmlu, in-nurseries u ħafna nies voluntiera. U batuli oħra, tal-aħħar, filwaqt li. Għall-aħħar tħallihom inti d-diffiċli, John. Filwaqt li wieħed irid jammetti li għamiltu xogħol siewi ħafna biex iġibu l-pożizzjoni tal-plejer aħjar minn dik ta' għaxar snin ilu. Mhm. Ma beda bit-tajjeb da. Beda bit-tajjeb imma ġejja jiġifieri. Issa ġejja naħseb irda. Qatt ħsibtu fl-impatt negattiv li dan jista' jkollu fuq nies li jisu klabs u x-xena tal-futbol lokali?
Ma f'liema sens, jiġifieri negattiv ma spjegaħiex x'inhu negattiv negattiv.
Qatt ħsibtu fl-impatt negattiv li dan jista' jkollu fuq Nesis u clubs u x-xena tal-futbol lokali? Naħseb li l-fatt huwa li x-xena tal-futbol lokali bin-Nesis u b'dan l-ġlied u b'dan il dak jista' jeħodhom, l-ieħor irid iżjed iżid il-players tajbin. U hekk qed jitkisser kollox. Ħanejlek ġon aħna li ċertu nesis b'saħħithom. Li kien importanti għalina żguru li kellna każijiet inġusti, każijiet fejn inti jkollok tfal li titlob eluf tat-tfal biex tifel imur jilgħab il-futbol żgur kienu inġusti, dawn huma fatti, dawn huma dokumentati. U aħna ma ridniex. Qed tiġri dik.
Ma dina dina minn dejjem kienet jekk inti inti meta trid plejer tista' tgħidlu tiġix iktar. Issa, jekk hix tajba mija fil-mija, imma tista' tagħmilha, qed ngħid jiena, mija fil-mija. Jiena ħa ngħidlek, jiena, waħda mill-affarijiet li aħna pruvajna nagħmlu, pruvajna ndaħħlu, u ddiskutejniha kemm mal-klabbs u kemm mal-MFA, li plejer sa ċertu età bilfors irid jilgħab persentaġġ ta' logħob. Jekk inti għandek tifel ta' 12, tifel ta' 13, tifel ta' 14-il sena, aħna xtaqna li matul is-season tal-inqas dak it-tifel irid jilgħab 30% tal-ħin. 30%. Tajjeb. Toqgħodx tgħid isma' x'in irrid nerbaħ f'dawk l-etajiet, issa dik il-competition tiġi iktar tard, però f'dawk l-etajiet xtaqna li ngħidu isma' mhux problema ejja nsolvuha mod ieħor di. Jekk inti plejer m'intix qed tużah, m'għandekx tanbih, ma tistax toqgħod titlob il-flus tiegħu u pruvajna ndaħlu dik. Ovvjament minħabba affarijiet ta' kif ħajżommu id-data, kif ħanikkalkulawha, eċċetera, ma saritx. Però min-naħa tagħna dik kienet u proposta li għamilna snin ilu li għednilhom isma', ejja nagħmlu dik. Għax aħna l-problema tagħna dejjem kienet mhux il-plejers it-tajbin, John, għax inti għandek trid tagħmel distinzjoni bejn il-plejers it-tajbin u dik id-diffikultà bejn il-plejers it-tajbin u l-plejers inqas tajbin li ma tantx isibu spazju. Ovvjament inti kulħadd iridhom il-plejers it-tajbin dak mhux se jkollhom problema u qed jilagħbu l-plejers it-tajbin mhux se jkollhom problema. U l-klabb hemmhekk ikollhom il-problemi. Iħalluh hemm. Hemmhekk il-problema għax daw ħa jiħdulhom, però daw li jilagħbu inqas, forsi mhux tajbin biex jilagħbu ma' klabb A, imma tajbin biex jilagħbu ma' klabb B, għalfejn ma tħallihx jitlaq? U propju pruvajna ndaħħlu dik. Jiġifieri ma nafx irrispondejtux lis-sinjur li bagħatlek li bagħatlek. Li rispondejtni. Però dak li pruvajna nagħmlu, issa perfetti maħniex. u żbalji nagħmlu. Ħadd ħafna nitkellem miegħek, nispera li dawn kulħadd ikun jista' jifhimhom l-affarijiet li ngergru fit-triq fil-każini nkun nistgħu niddiskutuhom b'dan il-mod għax dal-podcast dak is-sabiħ għandek il-ħin inti twieġeb u tgħid tajjeb dak li qed taħdmu għalih. X'tixtieq isir minn issa l quddiem Messaġġ l-MPL u messaġġ l-MFA.
Messaċ il-ħagġa grazzi u proset u proset ta' dan il-podcast. Messaċ l-MPL u messaċ l-MFA u mux l-MPL u MFA bis, imma l-familja tal-futbol, l-familja tal-futbol. Li importanti li ovvjament ħajkun hemm ħafna drabi li ma naqblux, pero l-importanti r-rispett li aħna nirrispettaw il-pozizjoni ta' xurxin, nirrispettaw il-persuna, u fejn ma naqblux nippruvaw kemm jista' jkun insibu mezz ta' djalogu soċjali fejn aħna anke jekk ma naqblux f'moħħna dejjem inżommu l-ġid tal-futbol. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jara l-parti tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar jiena bħala persuna perswas inti u kulħadd, kulħadd għandu għal qalbu il-futbol u jiena partikolarment inħobb ħafna t-timijiet nazzjonali kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa u nżommu l-ġid tal-futbol. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet li nieħdu mhux biss naħsbu fil-parti dik li qed nirrappreżentaw biss, però fl-aħħar mill-aħħar il-ġid il-ġid tal-futbol ukoll. Dak il-messaġġ. Tixtieq li jiżdiedu l-barranin jew le? Jiena personali, jiena personali naħseb li kif għedna wkoll bħala MFPA fit-2017, l-ewwel irridu nsaħħu l-istruttura ta' żvilupp tat-tfal, l-ewwel irridu nsaħħu n-nurseries, ninċentivaw lin-nurseries, ngħinu lin-nurseries biex ikollhom l-għodda biex jiżviluppaw biex il-players mhux Maltin, il-players li jgħixu hawn Malta li jitilgħu mill-istrutturi tal-futbol hawn Malta jkunu intuhom it-taħriġ neċessarju biex ikunu jistgħu jikkompetu mal-players barranin. Illum il-ġurnata mhijiex vera, mhix sitwazzjoni fair, mhijiex ġusta fuq il-plejers għax mhux qed jingħataw it-taħriġ neċessarju biex imbagħad eventwalment ikunu jistgħu jikkompetu mal-plejers barranin. Għax inti plejer barrani ħa ġġibu lest, ħa ġġibu bl-esperjenza, ħa ġġibu fiżikament b'saħħtu. Mela hija nagħtu l-ewwel lill-plejer li jitla minn Nursery Saw Malta dak it-taħriġ, dak l-iżvilupp neċessarju. Mbagħad ikun jista' jikkompeti, ma l-ġurnata ma nħoss li hija. li hija ġusta. Prosit ħafna u thank you vera ħad gost ħafna. Grazzi tant ieħor.
Tarawna l-ġimgħa d-dieħla.